Akşam ýatmyş. Ere ýaman gowy aýdym aýtýan ekeniňaý. Çykarmyş. Gowja köýnek aldym özüme. Ene. Benim için de vurmuş. Şeýle ýöne uly alypdyr. La la çalypdyryn aslynda mediumam bolýan eken. Uly uly bedenlerem bar gyzlar. Özem ine tylkyllap dur. Öýde geý bir ýer gideňde-de akja krosowka bilen gowja hä önje. Duraýda, duraýda bir zat düşündirip dur. Hakylyň gowja gerek. Bahasy ine görkezeýin. 600 lira. Bahasy-da 600 lira skidkasyz ýöne. Skidkasy hem bar-a entäk boluň. 30% skidka bolanda hasaplaýyň, jübüjigem bar, şulary aljak. Reňklerem bar, men özüm gök reňkini aldym. Gowy gelişipdirmi? Bet bolupsyň bajy. Sag bol, Watjan.

Tur Aýşaň çüp tur. Allap oturma. Tur gyzym tur. Tur gördüm ýa. Ýatdym diňe uýa dälem.
Oýadyň wapşe ne görnüp dur a Eje spaý. diňe üstümi ýapdym. Şeýt Ýataýyn indi.
şeýt.
Hany göreýin. Eje ýataýyn haýyşym. Şeýdýäň näme?

Şu kofeýaň tagamyny sen barladyň, sen çüp nähili, sen süýt içip ýörenmi? Gowy, birazajyk ajyrak. Hawa. Indi men diýjek bolşum, men ajyny asyl gowy görýän. Men ajy kofe içmäni gowy görýän. Wajy süýt kofe içmäni gowy görýän. Has böyle slat kofeler gowy görýän genje. Men meselem ony hiç haçanam içip bilmeýän. Men ajyrak kofe içýän. Başga kofe içsemem, hiç haçan sahyr goýdurman içýän. Şonuň üçin maňa tagamy iň gowy tagam gelýär. Bir hili bir hilje bir hili topragyň ysy, üýtgeşik nemesi bar. Aç garna içseňiz has gowy kyrk bäş minut öň. Bul hiç hili horlandyrýan zat däl, prosta içiňi ýumşadýar diýeýin.

Şular ýaly podpişiklerimi gowy görýän eseri üns berýän zadyna masajly diýä o zadyňyz sabunyňyz haçan gelýä diýä türkmenistana akylym men e, şeýp üns berýäňiz sag bol ilki bilen o zat nesip bolsa o öňki ýüklen gutaranda öňki ýüklen gutaranda inşallah şondan soň geler sebäbi gutarmasa elimizde bu wagt Gowja ba iýun iýul aýlary geler nesip bolsa mena massažny ne şnyal ştaýsy şeýle ýuwaňyzda da her gün haw bajy gel gel bajy ha berjek bajy berjek men darýada goýýanda bajy goýýanda şolar ýaly akylym gelýär nesip bolsa iýun iýul aýlary ony alyp gutaryň Ony almak üçinem sekiz altmyş bir segsen üç segsen üç segsen ýediden alyp bilýäň. Saçymy ýuwdum. Ýaltanmasaň git Rozan salonyna saçyňy guratdyr, ukladka etdir. Ýöne gidenim hiç welin git park et, park edensoň ýöre. Ondan soň garaz şony ýaly şoň üçin özüm öýde häzir gura diýip çyka Saçymy ukladkajyk etjek gara kremim iyi ki çykypdyr wagtynda. Ysy bir gowy. Arkamda-da sögüşýär. Aýmelek bilen bolçy. Hawa.

Men biz filter çekjek güneş kremi güneş kremiň nemesini çek görkezjek kän goýdum kän goýdum kän goýdum şu ýok şu iptal ediň serediň güneş kremiň o zadyny görkezjekdä size dakazadyny görkezjek ýöne çekmäne adamym ýok şu gün işde bir zat edip çekjek bolaýyn ýanymda aparadymam alyp gidip ýöne serediň Ýüzüňizden hem günden goraýar hem yşyklardan goraýar hem howaň gurulygyndan sowuklygyndan goraýar ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli gyz oglan çaga tapawut ýok arkaýynja ulanyp bilýäňiz ine Ine görýäňizmi hezil etdik. Ýüzüňize reňk ýüzüňizi goraýar, ýüzüňizi owadan edýär. Türkmenistana-da ýakyn günlerde barýar nesip bolsa. Çok kavgadan izleme. Tamam ben gidiyorum işe. Bay bay. Bay bay.
Görüşürüz.

Men gitdim akylym işe işte hemmäňize garaşýan. Gel oşan.
Hemmäňize garaşýan. Söýýän sizi. Şu ýürekler size.

Wiý, düýn wara näme diýip ýazdyrlar bize? Hä? Bir kitana ýazypdyr. Rozalaryň, rozalara gitdik. Rozaň myhmany garşylaýyş gowy eken. Sähralaryň öýünde her kim aç gaýtdy diýipdir. Wiý! Aç gaýtsynlar. Men bolanymy goýýan, aç gaýtsynlar.